Li min derket. Ji xewra bûm min dî ez tenê me. Kes li dor min tune ye. Pencera salonê vekirî bû. Li derva beyabanek weke laşekî mezin mexelî bû. Çavên min nedigihîştin dawiyê. Ti nîşanên jiyanê xwe ya nedibûn. Beyabaneke bê deng bû, weke ku jiyan li derva mirîbû. Ez ketim gumanan. Ece bi rastî ez ji xew hişyar bûme û ev ne xew ne? Çima kesek ne di hundir de û ne li derve heye? Min li her aliyên salonê nihêrî hemû tişt weke berê ne. Tiştek nehatiye guhartin. Jinişka va, Deriyê xênî bi dengekî melûl lê ket. Bi rastî ez veciniqîm. Min ji xwe pirsî çima zengê lê neket. Ez hêlika çûm min derî vekir. Li ber derî qereyet qeretiyakî sekinî bû, weke mirovan bû û ne weke mirovan bû. Çavên wî weke du pizotê êgir sor dikirin û li hev ketî bûn. Boz dirêjî xwar bû, weke nukulî qertelan. Lêvên wî weke lêvên kevroşkan çirriyayî bûn. Serî zirav û dirêj bû. Bi du qoçên weke yên beranan li hev ba daybû. Nik mîna simên keran bûn. Nizanim çima ez jê netirsiyam. Min pirsî, Tu kî î? Çi dixwazî? Got, Ez ew im. Min dîsa pirsî, Ew kî ye? Got, Ez Şeytan im. Me bi destekî çenga xwe misda û misda ji nû ve lê nihêrî ji ji wir da tanigan. Hat bîra min ku wêneyeke weha min di pirtûkekê de zû dadîbû. Di pirtûkê de jî di bin wêneyê de hatibû nivîsîn Şeytan. Min bi xemsarî jê pirsî, Te li vir çi digerî? Bê ku dev û lêv bilivin deng jê derket. Ez hatim daxwaz û hêviyên te bi cih bînim. Min hêjar baldarî lê nehîrî. Wî yê pirsî, Ma bi rastî tu heyî? Got, Hûn me înkar dikin. Bi taybetî tu, lê em hene. Min pirsî, Hûn kî ne? Got, Ez û ew. Desteke xwe bi jorda rakir. Min got, Fermo derbas be. Gava derbasî salonê bû xişexiş bi hestî wî ketin. Çimkî çitiyek goşt di gewdeyê wî de tune bû. Em li salonê hember hevdu rûniştin. Min jê pirsî. Tu çi dixwazî vexwî? Got, Ez ne tiştekî vedixwim û ne tiştekî dixwim. Min nigekî xwe çekir ser nigekî û jê pirsî, Dê me gi bi rastî va tu yî? Min destê xwe ber ve wî de dirêj kir. Got, Belê, va ez bi xwe li hember te me. Ez Mîrzayê li ser zemîn im. Ez çîşkî li ser dîwanê lêviyam û dîsa min pirsî. Gotim Mîrzayî, lê ew? Min destekî xwe bi jorda rakir. Got, Ew Mîrzayê Ezmê ne. Wiha me ev cîhana li hevdu parve kir. Min dîsa pirsî, De ji min re bibêje, çima tu li ber wî derketî? Got, Haşe, kê bi te re got ku ez li behember wî derketim? Min got. Pirtûkên pîroz wiha dibêjin, Got, Ne hemû tişt di wan pirtûkan de rast in. Min paşistî xwe xurand û dîsa pirsî, Çawa? Ma ew pirtûkana derewan dikin? Got, Na, lê ew gotinên we ne. Ew. Desteke xwe bi zor da rakir, ti carî nedaxive û çevgîzên ku hûn nav lê dikin nivîs nake. Ew bes kiryaran dike. Lewra hinek gotin di wan pirtûkan de rast in û hinek jî hêviyên pêxemberan in û hinên din jî paşê mirovan ji xwe re kirin ser. Min pirsî De çawa em ê wan wan gotinan ji hev dû derxin? Got, ne bi tu awayî. Ew desteke xwe ji orda rak kir, wiha dixwaze, Ji bo hûn di jiyana xwe de tim Li rastiyê bigerin. Min got Dêmek tu li ber wî derneketî? Got na. Wî destekî xwe ji hurda re kir, bi min re got tu wiha dijî fermanê min derkeve. Min got, A çima ev raza we ji firîşteyan veşart? Got, Got, ew. Desteke wajo dara kir, Firîşteyan dilsoz nagire. Lewra bawerî bi wan nake. Firîşteyan nedixwast ew Adem bafirîne. Awî dixwast Adem bafirîne ji bo guhartinekê di pêvajoya xwe de çêd bike. Û nedixwast firîşte vê razê bizanibin ji bo henekên xwe bi Adem nekin. Min pirsî, A çima ev raza ji Adem veşart? Got, Wî dîsa destêkê xwe bi yorda rakir. Wî Adem re ben ji xwe re afirand. Bawerî bi rebenan nabe, ji ber ku çavên wan tim li azadiyê ne. Ma tanha hûn jî weha nakin? Bi taybetî tu. Min got, Tu dixwazî bibêjî, te û wî ev plana bi hevdû re danîn? Got, Belê. Min got yanî li cîhana din te naşewitîne? Got çawa min bişewitîne? Ma ez ne agir im. Kî çax agir kane êgir bişewitîne? Min got dewera em van tiştan giş deynin aliyekî. Tu çi kanî ji min re bikî? Got, Her tiştî li ser zemîn xeyne mirinê ji ber ku raza mirinê di dest wî tenê de ye. Min got, De ji min re tiştekî bibêje ku tu çikanî ji min re bikî. Got, Ez kanim te vegerîn mixortekî bî salî? Ez kanim te zengîn bikim, ji nexweşiyan xelas kim? Ez kanim te bikim mirovekî navdar, hêzdar bikim? Min jê pirsî, Li hember va kiryaran ku tu dikî ji min re bikî, tu çi ji min dixwazî? Got, Tiştekî ji te naxwazim. Ez ne hewceyê te me, tu hewceyê min î. Ez zanim tu pir serî xwe bi pirtûkan mijûl dikî. Tu li rastiyê digerî. Rastî di wan pirtûngan de nîne. Rastî di jiyana te de ye. Ez çîşkî mijûl bûm û dîsa min pirsî, Çawa? Ev pirtûkên felsevevanan in ku ez li cem wan rastî nebîne, di ez ê li kê derê bibînim? Got, Rastî peyveke bêwate ye. Li cem hem mirovekî cuda ye. Ez dixwazim rêya te kin bikim. Li ser vî zemînî rastî ez im. Û ez şahê vê dewranê me. Hemû tişt bi min da girêdayîne. A ne li cem wî, li cem wan felsefevanên te yên belengaz? Min pirsî, Çawa? Tu şah, tu şahî a ne ew. Min destê xwe bi jor de rakir. Ma ew ne şahînşahê mezin e. Got, Belê, lê li ser zemîn hemû tişt di dest min de ye. Têlên qederê giş bi pêçiyên min da girêdayîne. Ez bûyeran weke êgir vêdixim û vedimirînim. Ev li hevkirina min û wî ye. Hêza wî li ser zemîn nîne. Ti li awirên wî menihêre. Ew namene ji min re dişîne ji bo ez bizanibim çi bînim serê we. Ez çi dixwazim kanim bikim. Lewra ez niha hatim cem te ji bo daxwazên te bi cih bînim. Min bi baldarî li gotinên wî guhedar kir û ez li daxwazên xwe geriyam. Min eniya xwe mis da, mis da û di hundirê xwe de got, Gelo ez çi jê bixwazim? Ez ketim endîşeya. Ku ez vegerim xotekî bîsalî ez ê çi bikim? Çi sûdeke nû ji wate ji wateyeke ew wateyeke nû ji jiyanê wergirim? Ku ez vegerim xwendinê dubare bikim, ku ez têkiliyê nû bi dostên nû re ava bikim, bi jinê nû re têkiliyên germ bikim, gelo ma min ev tiştana gîş nekirin? Çi xweşî û bextewerî di dûbarkirinê de heye? Tê bîra min gava cara yekem ez li ber deryayê sekinîm sameke mezin kete dilê min. Laşekî bêhûde mezin, dengê hûvahûvêjê tê. Pêl radibin jor û weke xaniyan hildiweşin. Tu dibêjî qey dêwin dikin bejê bixwin. Lê paşê her ku ez diçûm ber deryayê Ewsama nedike dilê min. Her tişt carekê xweş e. Tiştekî tiştên ku min dixwast li vê cîhanê bizanibin ez zanim. Tiştên ez nizanim heta ku bizandibim ti bandorê li jiyana min nake. Zêdetirîna zanist, zanîna zirazên vê cîhanê serêşiyeke bê dawî ye. Tew ku mirov razan berî wextê bizanibe, ew dibin bela serê wî. Civat li wî dinihêre weke ku ew dînek e. Çiqas mirovên weha birin û kirin maristanan? Çiqas bi mirinê seza kirin? Di dîrokê de yên wiha hatin kuştin, hatin şewitandin. Hemû zilim, ceng û kujerî ji bin serê daxwazên zêdetirîn derdikevin. Ji min re dibêje ez ê te zengîn bikim. Zengînî mirovan ji rewşa mirovahiyê derdixe. Hemû zengînên min di jiyana xwe de nas kirin tozek mirovahî û girşan lê cem wan tine bû. Wan mirov bi pereyên xwe dipîvan. A mirovên li nav û dengan digerin di bin rebenên ezîtiya xwe û ji wan çiqas sitemkar derketin. Bi dengekî bi dengê wî re ez ji endîşeyê li xwe vegeriyam. Dîsa ji min pirsî, De bêje tu çi dixwazî? Min jê re got, Dizanî çima em ji te hez nakin? Got, Wî ji waha û wî ji wa weha xwest desteke xwe bi yorda rakir. Min got, Na, na, ne ku wî ji me we xwest. Em ji te hez nakin ji ber ku tu daxwazan di hundirî me de bêhejmar diçînî. A gava em dikin wan daxwazan bi cih bînin, xeyne kuştin, pîsî, fîtne û zorbaziyê ti şêweyên din li ber me nîne. Bi dengekî sist û ji hevketî. Min jê re got, Xweşa jiyanê ku mirov carekê bijî. A dûbarkirina wê bêwate ye. Lê berî ez gotina xwe bi dawî bikim, nişka va ji ber çavê min wenda bû. Bi windabûna wî re dengê jiyanê ji derve hat. Gava min di pencereyê re nihêrî, min dî laşê beyabanê badxwin bûye. Sê zarok li ser zemînê rûniştine û bi axê dilîzine.